אזוי ווי איך האב באקומען אסאך מעסעדזשעס אין די לעצטע פאר וואכן איבער קוועסטשענס אויף לייף אינשורענס פאליסיס, סיי פון מענטשן וואס האבן לייף אינשורענס, סיי פון מענטשן וואס זיי קלערן פון מאכן, וואס צו מאכן, טערם לייף אינשורענס, האול לייף אינשורענס, און ס'איז אויך דא זייער אסאך אפיניאנס אין די נושא, פון איז לייף אינשורענס יא געמאכט אוועקצולייגן געלט איז לייף אינשורענס נאר א פראדוקט פאר זיך, האב איך געוואלט ווידמען דיע שמועס צו איבערשמועסן די נושא אביסל זאלסט פארשטיין וואס ס'מיינט לייף אינשורענס ווערסוס ביי טערם און אינוועסט די דיפרענס איז ס'מיינט אזוי ס'דא א סאך מענטשן וואס זיי לייגן אריין געלט אין האול לייף אינשורענס פאליסי זיי פילן אז דאס איז די ריכטיגע זאך פאר זיי צו טון צו ווייל זיי האבן עס דורכגעטון צו ווייל איינער האט זיי געזאגט ס'נישט קיין חילוק וואס די נושא איז פארוואס זיי האלטן אזוי. אויב נאר מ'דא מענטשן וואס וואלטן געוואלט קוקן אביסל וויאזוי זעהט אויס פאר מיך צו אריינלייגן געלט אין א לייף אינשורענס פאליסי, און ווען איך זאג לייף אינשורענס מיין איך צו זאגן אין א האול לייף, ווערסוס אריינצולייגן געלט נאר אלס א טערם אינשורענס, איך קויף מיין טערם אינשורענס, דאס איז דאס וועט קאווערן מיינע נידס, און די איבריגע געלט וועל איך אריינלייגן אין א אנדערע פלאץ, אויף ענגליש רופט מען דאס אן ביי טערם און אינוועסט די דיפרענס. וויאזוי זעהט אויס אזא זאך? סאו ס'איז דא זייער אסאך קאנווערסעישאנס איבער דעם באט איך וויל עס טרייען צו ברענגען דא און אפאר מינוט מסביר זיין צו פארשטיין די די בעיסיק נושא פון דעם אבער ס'איז סאך טיפער ווי די בעיסיק מ'קען אריינגיין אין אסאך נאך ענינים וואס יעדע ענין פון דעם יעדע נקודה קען זיין א שמועס פאר זיך וואס איך האף אז מ'וועט עס קענען איינמאל אדרעסן די אלע אנדערע נושאים אויך באט לאמיר רעדן קודם אין דזשענערל. אין דזשענערל איז עס אזוי, לאמיר נעמען פאר א משל א פֿינף און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן, און די סיבה פארוואס איך נעם א פֿינף און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן איז, ווייל רוב מאל ווען ס'מאכט יא סענס צו מאכן האול לייף אינשורענס איז עס ביי די עלטערע עידזשעס ווען מ'איז עלטער, און אסאך מענטשן פרעגן מיך, און ווען מ'איז עלטער קאסט עס סאך מער געלט? יא, ס'איז אמת אז ס'קאסט סאך מער געלט, און ווען דו וואלסט ווען געווען אין די זעלבע פיינענשעל סיטועשאן ביי עידזש טווענטי פייוו וויאזוי אסאך מענטשן זענען ביי פארטי פייוו, כ'האף אז דו גייסט זייער מצליח זיין, דעמאלטס איז איין זאך, אבער רוב מענטשן זענען נישט אין די זעלבע סיטועשן, רוב מענטשן ווען מ'האלט אין די יונגע יארן האלט מען נאך ביים אנפאנגען זיך צו בויען, מ'פאנגט אן אוועקצולייגן געלט, מ'פאנגט אן צו בויען א ביזנעס, מ'פאנגט אן צו טון די ריכטיגע סטעפס פיינענשעלי בעזר השם, סאו רוב אידן זענען נישט אין די זעלבע סיטועשן, סאו מוזט דאס רילייזן, איינער וואס איז א עושר אדער א מיליאנער און ער האט נכסים פון אלע זייטן און ער איז פינף און צוואנציג יאר אלט און ער וויל אויך אוועקלייגן אביסל געלט אין א האול לייף אינשורענס פאליסי מאכן א פאליסי איז א אנדערע זאך באט איך רעד נישט יעצט פון דעם איך רעד יעצט א טיפיקל אינגערמאן ער איז פינף און צוואנציג יאר אלט און לאמיר זאגן ער וויל ער האט צען עלף טויזנט דאלער אוועקצולייגן א יאר אכט ניין הונדערט דאלער א חודש ער וויל אנהייבן צו טון די ריכטיגע זאך ער וויל אוועקלייגן געלט לאמיר זאגן פאר חתונה מאכן קינדער זיין דירה האט ער שוין מסדר געווען אדער האט ער נישט יעצט עכט א וועג צו קוקן אויף דעם, יעצט קוקט ער אויף איין זאך, איך וויל אוועקלייגן געלט פאר חתונה מאכן די קינדער, קומט אים איינער זאגן מאך א האול לייף אינשורענס פאליסי, מאכט סענס פאר אים צו מאכן די האול לייף פאליסי, וואס געשענט אויב מאכט ער א האול לייף פאליסי ווערסוס אויב טוט ער מיט די געלט א אנדערע זאך, איי ער דארף האבן לייף אינשורענס פארדעם קויפט ער טערם לייף אינשורענס, דאס איז די נושא וואס אונז גיימער יעצט ארום רעדן. סא, לאמיר קודם נעמען אפאר פעקטארס, און איך גיי עס טרייען צו מאכן זייער סימפל, איך גיי מאכן גראדע נומבערס, אקעי, איך נעם א גראדע עידזש פון עידזש טווענטי פייוו, און לאמיר נעמען א מיליאן דאלער לייף אינשורענס, דו ווילסט מאכן א מיליאן דאלער לייף אינשורענס, א מיליאן דאלער לייף אינשורענס איז גענוג צו מאכן? דאס איז א עקסטערע נושא וואס אונז האמיר שוין ארומגערעדט, און דו קענסט דאס אויסהערן, באט אונז רעד מיר יעצט אויף א מיליאן דאלער לייף אינשורענס, און אויב ס'איז צוויי מיליאן איז דאפלט פון וואס אונז רעד מיר יעצט, און אויב ס'איז א האלב מיליאן איז א האלב פון וואס אונז רעד מיר יעצט, א מיליאן איז א גראדע נומבער וואס דו קענסט עני טיים עס נאכדעם דאפלען אדער מאכן האלב. סאו אונז גייען מיר נעמען א מיליאן דאלער לייף אינשורענס, און וויפיל קאסט צו מאכן א טערם לייף אינשורענס פון א מיליאן דאלער פאר א עידזש טווענטי פייוו, עסומינג אז ער איז געזונט און שטארק און ס'פעלט אים גארנישט. סאו איך האב געראנט אביסל די נומבערס פאר איך בין אריינגעקומען אין די שמועס, און איך האב געקוקט אויף איין אינשורענס קאמפאני וואס איך גיי מיך האלטן צו די נומבערס פון די אינשורענס קאמפאני, איך גיי נישט דערמאנען די נאמען פון די קאמפאני ווייל ס'איז עכט נישט רעלעווענט, ס'איז דא קאמפעניס וואס זענען אפאר דאלער טייערער, ס'איז דא קאמפעניס וואס זענען אפאר דאלער ביליגער, איך וויל נאר די קאנסעפט זאלסט פארשטיין, די קאנסעפט. ביי די קאמפעני וואס איך האב געקוקט, איינס פון די מעידזשער לייף אינשורענס קאמפעניס, א פֿינף און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן, פאר א מיליאן דאלער לייף אינשורענס פאר צוואַנציק יאר, דאס מיינט אז דו זאלסט דיך פראטעקטן דיין פעמילי פאר צוואַנציק יאר, פון עידזש טווענטי פייוו ביז עידזש פארטי פייוו זאלסטו האבן פינף א מיליאן דאלער לייף אינשורענס חס ושלום על כל צרה שלא תבוא נישט פאר דיר און נישט פאר קיין שום אידיש קינד נישט זאל דיין משפחה באקומען א מיליאן דאלער לייף אינשורענס וויפיל קאסט אזא זאך? פינף הונדערט און זעכציג דאלער דאס מיינט צאלסט דאך דיינע פינף הונדערט און זעכציג דאלער א יאר אדער א חודש דארטן וואטעווער פערציג דאלער בערך און דו ווייסט אז דו האסט א מיליאן דאלער לייף אינשורענס יעצט אויב גייסטו מאכן א האול לייף אינשורענס, וויפיל גייט דיך קאסטן א מיליאן דאלערדיגע האול לייף אינשורענס? און די ענטפער איז צען טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער. סאו וואס איך טריי צו קוקן יעצט איז, אויב איך מאך א האול לייף אינשורענס פון צען טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער א יאר, און לאמיר זאגן איך גיי דאס באצאלן פאר די נעקסטע צוואַנציק יאר, איך ווייס אז ס'איז דא פאליסיס וואס מ'קען באצאלן ווייניגער ווי צוואַנציק יאר, מ'קען האבן עקסטערע שמועסן פון די אלע זאכן, באט איך טריי צו מאכן א עפלס טו עפלס קאמפעריסאן. אויב איך גיי. באצאלן צען טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער א יאר און איך דארף האבן געלט פאר חתונה מאכן קינדער לאמיר זאגן און איך גיי עס דארפן האבן איך קען מאכן משלים פון פֿופֿצן יאר ארום פון צוואַנציק יאר ארום פון פֿינף און צוואַנציק יאר ארום אדער פון אינביטווין אסאך מאל אינמיטן ווייל א אינגערמאן וואס איז פֿינף און צוואַנציק יאר קען זיין ער וועט חתונה מאכן קינדער שוין פֿופֿצן יאר ארום קען ער ניט חתונה מאכן קינדער אויך אכצן יאר ארום, אויך זיבעצן יאר ארום, סאו ער גייט דארפן האבן אגאנצן צייט געלט, באט איך קען דיך נישט מאכן קיין קאמפעריסן אויף די וועג, ווייל איך לי אז מה ואם לא איך לי, אונז זעמיר איבערדערגיין מיליאן מילעס מינע סענעריאוס, סאו וועגן דעם גיי איך מאכן זייער א סימפל סענעריאו, איך גיי נעמען די אינגערמאן פון פֿינף און צוואַנציק ביז פֿינף און פֿערציק, לאמיר אויף דעם קוקן, סאו אויב פון עידזש טווענטי פייוו ביז עידזש פארטי פייוו, דו ווילסט אוועקלייגן צען טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער א יאר און דו דארפסט אויך האבן א מיליאן דאלער לייף אינשורענס, פון דעם רעדן מיר אונז. סאו וואס איז די, וואס זענען די נומבערס? סאו אויב גייסטו נעמען צען טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער און דו גייסט עס אוועקלייגן אין א לייף אינשורענס פאליסי, זענען די נומבערס אזוי. נאך צוואַנציק יאר גייסטו האבן, בעיסד אויף די היינטיגע דיווידענדס, יעצט איך וויל זאלסט קלאר פארשטיין וואס איך זאג דיך בעיסד אויף די היינטיגע דיווידענדס, ווייל אין די לעצטע כ'מיין צוואַנציק אדער דרייסיג יאר, זענען ביי רוב מעידזשער אינשורענס קאמפאניס אראפגעגאנגען דיווידענדס. ס'איז דא א זאך וואס הייסט א גערענטיד קעש וועליו, איך וויל נישט רעדן פון די גערענטיד קעש וועליו צו סאך ווייל ס'איז ס'איז זייער א קליינע נאמבער, מ'מוז אנקומען צו די דיווידענדס אויך אויב דו פלאנסט און מאכן חתונה פון די חתונה מאכן פון די געלט. מוזט אנקומען צו דיווידענד, דיווידענדס איז אראפגעגאנגען, באט איך רעד אין בעסט קעיס סינעריאו, ס'איז נישט בעסט קעיס סינעריאו, ווייל יעדער וועט דיר זאגן דיווידענד קען ארויפגיין אויך, און כ'עגרי דיווידענד קען ארויפגיין, די מציאות הדברים איז, די לעצטע צענדליגער יארן איז דיווידענדס אראפגעגאנגען, באט לאמיר נישט רעדן פון דעם, בעיסד אויף די היינטיגע דיווידענדס, גייסטו נאך צוואַנציק יאר האבן צוויי הונדערט און נײַנציק טויזנט דאלער, אקעי, סאו נאכאמאל, האסט אריינגעלייגט צען טויזנט דרײַ הונדערט פֿופֿציק דאלער א יאר, האסט געהאט א מיליאן דאלער לייף אינשורענס, ס'איז אביסל ארויפגעגאנגען במשך די צייט, נישט קיין סאך, און דו זעסט דיך צוואַנציק יאר שפעטער מיט צוויי הונדערט און נײַנציק טויזנט דאלער. אקעי, יעצט געב א קוק אויף א פיינענשעל קאלקולעיטער, און לאמיר אויסרעכענען וואס די רעיט אויף ריטורן פאר דעם איז געווען. סאו אויב איך נעם א פיינענשעל קאלקולעיטער און איך לייג אריין דרײַ פיסעס אויף אינפארמעישן, איין פיס איין פיס אוו אינפארמעישן איז אז כ'האב אריינגעלייגט יעדע יאר צען טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער, און די אנדערע פיס אוו אינפארמעישן איז אז כ'האב צוויי הונדערט און נײַנציק טויזנט דאלער נאך צוואַנציק יאר. דאס הייסט די דריטע פיס אוו אינפארמעישן איז צוואַנציק יאר בעט איך די פיינענשל קאלקולעיטער זאל מיר זאגן וואסערע רעיט אוו ריטורן האט מיין געלט געהאט. אקעי סאו וואס איז די ענפער? די ענפער איז טרי פוינט פאר פערסענט א יאר. האסט געמאכט דריי אהאלב פערסענט אויף די געלט נאך צוואנציג יאר, אבער איך וויל זאלסט פארשטיין די סינעריאו, האסט יעדע יאר אריינגעלייגט ווי א זייגער צען טויזנט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק דאלער פאר צוואַנציק יאר. אויב דו האסט געסטאפט אינמיטן, אדער די פאליסי האט זיך שוין אליין באצאלט, איז די נאמבערס נישט די ריכטיגע נאמבערס. איך רעד יעצט אויב דו האסט יא באצאלט יעדע יאר. סאו דו האסט. אריינגעלייגט א טאטעל פון בערך צוויי הונדערט טויזענט דאלער און דו האסט צוויי הונדערט נײַנציק טויזענט דאלער אקעי און ביי די וועי ס'האט דיך געדויערט כדי דו זאלסט זיין ברעיק איווען האט דיך געדויערט סתם זאלסט וויסן בערך פֿערצן אדער פֿופֿצן יאר אז דו זאלסט האבן מער ווי דו האסט אריינגעלייגט יעצט מ'קען דיזיינען פאליסיס אנדערש אויך אז ס'זאל זיין שנעלער ברעיק איווען אפשר נאך נײַן צען עלף יאר אלעס קען מען טון באט איך רעד יעצט אין דזשענערעל ווייל איך וויל דיך מאכן א שטיקל קאמפעריסאן דאס איז אויב דו האסט געמאכט א פאליסי. יעצט איך רעד יעצט פאר די ערשטע צוואַנציק יאר. די ערשטע צוואַנציק יאר וואס צוואַנציק יאר ארום גייסטו, מיסטער פֿינף און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן, האלטן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף און מיטן חתונה מאכן קינדער. אקעי? האסטו צוויי הונדערט און נײַנציק טויזנט דאלער און האסט געהאט א מיליאן דאלערדיגע לייף אינשורענס די גאנצע צייט. יעצט וואס וואלט ווען געווען ווען דו קויפסט ווען א טערם אינשורענס און פערטיג. קויפסט א טערם אינשורענס, און א טערם אינשורענס האט מען געשמועסט דארף צו קאסטן פֿינף הונדערט און זעכציק דאלער וואס דו צאלסט פאר די נעקסטע צוואַנציק יאר. יעצט קודם כל, אויב דו גייסט קוקן אויף א טערם אינשורענס פרימיום פון פֿינף הונדערט און זעכציק דאלער, דארפסטו אויך רילייזן אז די צען טויזנט דרײַ הונדערט פֿופֿציק וואס דו האסט אריינגעלייגט איז נישט עכט צען טויזנט דרײַ הונדערט פֿופֿציק, ווייל פֿינף הונדערט און זעכציק פון דעם וואלסטו ווען אריינגעלייגט סייווי אויב דו קויפסט ווען טערם אינשורענס אויך.

א שטאטס טרי פוינט פאר, פיין, אקעי, סאו דאס איז איין פעקטאר וואס איך האב, יעצט לאמיך זען וואס וואלט ווען געווען אויב וואלט איך ווען גענומען נײַן טויזנט זיבן הונדערט און נײַנציק דאלער און יעצט אוועקגעלייגט סתם אזוי אין א פארטפאליאו וואס אין די לאנג טערם לאמיר זאגן קען איך מאכן אַכט פראצענט אויף עס, קען זיין איך קען מאכן מער, קען זיין איך קען מאכן ווייניגער, סאו זיין אונטער פֿיר פראצענט איז זייער נישט מסתבר ס'זאל געשען, סאו ווען איך קוק אויף די זעלבע זאך און איך לייג אריין אַכט פראצענט ריטערן, אויף די געלט און איך קוק וויפיל גייט זיין מיין פארטפאליאו אין צוואַנציק יאר ארום איז פֿיר הונדערט און פֿאָרטי עיט טאוזענט דאלער ס'איז געווען בערך פֿיר הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער אנשטאט צוויי הונדערט און נײַנציק טויזענט דאלער אקעי סאו דאס איז אין דזשענערל יעצט קומט איינער זאגן אבער דו ווייסט אז צוואַנציק יאר ארום דארפסטו אויך האבן אינשורענס. איך בין מסכים אז צוואַנציק יאר ארום דארפסטו אויך האבן אינשורענס. יעצט איך קען נישט דיין סיטועשן יעצט פון צוואַנציק יאר ארום. איך קען דיך זאגן צוואַנציק יאר ארום וואס דיין סיטועשן איז געווארן, אבער יעצט קען איך דיר נישט זאגן וואס ס'גייט זיין דיין סיטועשן צוואַנציק יאר ארום. באט לאמיר פעינטן א בעסט קעיס סינעריאו. ביסט געווארן א גרויסע עושר, דארפסט נישט האבן די געלט פון די פאליסיס, און אלעס פארט ער א מחיה, האסט פון וואו צו חתונה מאכן, דארפסט נישט האבן די געלט נישט פון דיין פארטפאליאו, נישט פון דיינע פאליסיס, אלעס פארט א מחיה. יעצט טאמער דאס איז נישט די סיטועשן, דעמאלטס מיינט עס צו זאגן אז האסט געדארפט ארויסנעמען געלט פון דיין לייף אינשורענס פאליסי, אויב דו האסט געדארפט ארויסנעמען געלט פון דיין לייף אינשורענס פאליסי האסטו געהאט צוויי וועגן עס צו טון, אדער צו סערענדערן די פאליסי ארויסנעמען די גאנצע געלט און גיין ווייטער מיט עס און גיין חתונה מאכן די קינדער, וואס דאס ווייסטו אז דו האסט געמאכט בערך דריי אהאלב פראצענט אויף דיין געלט, אקעי צווישן דריי אהאלב און פיר פראצענט אויף דיין געלט, אין בעסט קעיס סינעריאו. און אדער גייט מען דיר זאגן קענסט גיין נעמען לאונס, קענסט ארויס נעמען לאונס פון די פאליסי, יעצט מען קען טאקע ארויס נעמען לאונס פון די פאליסי, די פראבלעם איז, איך דארף מאכן א עקסטערע שיעור אויף וויאזוי די לאונס פון פאליסיס ארבעט, באט די פראבלעם מיט לאונס פון פאליסיס איז אז אויב דו ביסט אין א סיטועשן אז דו האלטסט אינמיטן חתונה מאכן די קינדער, ביסט נישט אין קיין גוטע פיינענשעל סיטועשן, ביסט נישט קיין גביר, ביסט נישט קיין בעל בתישע איד וואס עס טוט זיך מיט געלט און דו האסט פון ווי צוריקצולייגן, גייסט עס קענען אויפלעבן? גייט געשען אז דו גייסט אנהייבן צו נעמען לאונס און דו גייסט אנהייבן צו צאלן אינטערעסט און אינטערעסט און אינטערעסט און אינטערעסט אויף די לאונס, און ס'איז דא א ריסק אז איין טאג גייט די פאליסי לעפסן, און אויסער דעם ווי מער דיין לאון איז אלץ ווייניגער איז די לייף אינשורענס וואס דו האסט, און דו גייסט זיין ביזי מיט דעם צו האלטן און איין אריינפאקן קראנקע געלט, כ'מיין גוטע געלט אין א קראנקע פלאץ, ווייל איינמאל די פאליסי איז אנגעלאונט פון קאפ ביז פיס און דו קענסט עס נישט מעינטעינען עכט, איז עס א קראנקע פאליסי. די איינציגסטע וועג וויאזוי א לאון איז א געזונטע פלאץ צו נעמען פון א לייף אינשורענס פאליסי איז אויב דו ביסט א פארמעגליכע מענטש וואס דו נעמסט עס טעמפארערי און דו פלאנסט עס צוריקצולייגן. לאמיר זאגן יעצט איז א אינטערעסט רעיט איז זייער הויעך, קויפסט א דירה, ווילסט ארויסנעמען א לאון פון דיין פאליסי כדי דו זאלסט נישט דארפן נעמען א מארגעדזש פון אזעלכע ריזיגע אינטערעסט רעיט, און די אינטערעסט וועט צוריק אראפגיין ווען ס'וועט זיין אפאר יאר ארום וועסטו עס דעמאלטס צוריקלייגן, אזא זאך מאכט סענס אסאך מאל, אבער צו נעמען לאונס פון פאליסיס צו חתונה מאכן קינדער, און דו האסט נישט קיין שום פלאן פון ווי דו זאלסט קענען צוריקלייגן די געלט, על פי רוב גייט עס נאר אנמעסטן די פאליסי און דו ראנסט א ריסק אז איין טאג גייט די פאליסי לעפסן און דו גייסט באקומען א ריזיגע ריזיגע טענה אינדערניי פון די פאליסי וואס דו גייסט דארפן צאלן האבן אזוי סאך טעקסעס אז ס'איז נאך מער ווי דו האסט ארויסגענומען אפילו. אקעי סאו ס'מאכט נישט קיין סענס עס צו טון אויף די וועג. אקעי, יעצט אבער לאמיר יא קוקן אויף איינעם, א פארמעגליכע איד, צוואנציג יאר שפעטער, ער איז מסודר, ער דארף נישט האבן די געלט, לאמיר זאגן, לאמיר זען וואס ס'וואלט ווען געווען. פרעגסטו יעצט, דא האב איך א לייף אינשורענס פאליסי לאמיר זאגן צוואנציג יאר ארום, די פאליסי דארפסטו מער נישט באצאלן, האסט א מיליאן דאלערדיגע לייף אינשורענס, אבער וואס טו איך ווייטער, איך האב נישט קיין לייף אינשורענס יעצט, וואס זאל איך ווייטער טון? אקעי, סאו לאמיר געבן א קוק אויף די פארטפאליאו. די פארטפאליאו האבן מיר אונז געשמועסט, האסט א פארטפאליאו פון פֿיר הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער אן קיין לייף אינשורענס, ווייל מען האט געשמועסט האסט נאר געמאכט א טערם לייף אינשורענס, אקעי לאמיר נאכאמאל געבן א גיי איבער, סינעריאו וואן, כ'האב געהאט לייף אינשורענס צוואַנציק יאר, פון עידזש טווענטי פייוו ביז עידזש פארטי פייוו, כ'האב געצאלט פֿינף הונדערט און זעכציק דאלער א יאר, און כ'האב און כ'האב יעצט א פארטפאליאו פון פֿיר הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער. סענעריאו טו, כ'האב געצאלט צען טויזנט דרײַ הונדערט פֿופֿציק דאלער א יאר אין א האול לייף פאליסי, פאר צוואַנציק יאר האב איך עס אריינגעלייגט, און איך האב יעצט צוויי הונדערט נײַן און נײַנציק טויזנט דאלער דארט, אבער כ'האב לייף אינשורענס ווייטער. סענעריאו וואן בין איך געבליבן אן לייף אינשורענס. אקעי? סאו, די שאלה איז, אויב איך וויל יעצט האבן נאך צוואַנציק יאר לייף אינשורענס, וויפיל וואלט איך געדארפט צאלן צו האבן נאך א טערם אינשורענס? איי ווער זאגט איך גיי קוואליפייען פאר א טערם אינשורענס? איך ווייס טאקע נישט, און וועגן דעם איז א גוטע זאך צו האבן אייווי קאנווערטיבל טערם אינשורענס אז אויב חס ושלום די קוואליפייסט נישט וועגן געזונט אדער אזעלכע זאכן זאלסטו עס קענען קאנווערטן, באט לאמיר זאגן די קוואליפייסט ביסט געזונט און שטארק ביי עידזש פארטי פייוו און די קענסט יעצט גיין מאכן נאכאמאל טערם לייף אינשורענס, בעיסט אויף היינטיגע רעיטס גייסטו צאלן צוועלף הונדערט און זיבעציק דאלער פאר דעם.

וויפיל וואלט איך ווען געהאט? סאו איך גיי צו די פיינענשעל קאלקולעיטער און איך זאג אים אז איך האב א פרעזענט וועליו פון פֿיר הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער, כ'לייג נישט אריין גארנישט קיין איין פעני נישט ווייטער, כ'קען ווייטער מאכן אַכט פראצענט אויף מיין געלט אן עווערעדזש און פאר נאך צוואַנציק יאר, דאס מיינט פון עידזש פֿאָרטי פֿייוו ביז עידזש סיקסטי פֿייוו, סאו וויפיל וואלט איך געהאט צוואַנציק יאר ארום? און די ענטפער איז צוויי מיליאן הונדערט טויזענט דאלער, טו פוינט וואן מיליאן דאלער, אקעי? סאו דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? אין מיין ערשטע סינעריאו, יא, איך וואלט ווען געוואלט האבן א פאליסי פון, איך וואלט געוואלט האבן אינשורענס אויך ביי עידזש פארטי פייוו, אבער דא האב איך ווייטער אינשורענס ווייל איך לייג אריין געלט ווייטער אין טערם אינשורענס, מיין געלט וואקסט מיר ווייטער, און ס'קומט אן צוואנציג יאר שפעטער צו בערך צוויי מיליאן דאלער. ווען איך וואלט ווען געבליבן אין די האול לייף סיטועשן אין די אנדערע סינעריאו וואס איך וואלט ווען נאך צוואַנציק יאר מער נישט באצאלט קיין פרימיום, וואלט איך געהאט א פאליסי מיט בערך, די אינשורענס וואלט ארויף געגאנגען, ס'וואלט געווען בערך וואן פוינט סעווען, וואן פוינט עיט מיליאן דאלערס, ווייל די אינשורענס האלט אין איין ארויף גיין, און מיין קעש וועליו וואלט געווען בערך אַכט הונדערט טויזנט דאלער, דא האב איך בערך טו פוינט וואן מיליאן דאלערס, קענסט עס אויך רופן אז דער באדארפט א דעט בענעפיט, ווייל אויב דער מענטש איז נישט דא היינט האט ער פון ווי צו נעמען צוויי מיליאן דאלער, די משפחה האט טו פוינט וואן מיליאן דאלערס, קענסט עס אנרופן א קעש וועליו, ווייל דו קענסט עניטיים ארויסנעמען געלט פון דארט. יעצט, דו ווייסט וויפיל מענטשן ווילן ביי עידזש סיקסטי פייוו האבן לייף אינשורענס, א האול לייף אינשורענס פאליסי? יא איך ווייס, ווייל זיי, ווייל דו טוסט נישט דאס וואס אונז האמיר דא געשמועסט, אדער ווייל דו האסט נישט געוואוסט, אדער ווייל דו האסט נישט געקענט. אבער אויב דו האסט געקענט, האסטו לייף אינשורענס. איינער האט ריעל עסטעיט לייף אינשורענס, איינער האט א אנדערע זאך, יא, ווילסטו אויך האבן לייף אינשורענס? פיין, ניין אדרבה זאלסטו האבן ווי מער זאכן, אבער די נקודה איז געלט, די נאמבערס דארפסטו פארשטיין וויאזוי ס'ארבעט, האסטו סענעריאו וואן פון קויפן טייערע מאשינס פלאס אוועקלייגן די איבריגע געלט, און אז דו קוקסט אויף די זעלבע זאך ווערסוס סענעריאו טו פון האול לייף אינשורענס און דו קאמפעירסט עס עפלס טו עפלס, און קענסט נוצן עקסעל פאר דעם, קענסטו ראנען עני סענעריאו וואס דו ווילסט צו זען צו ס'מאכט סענס פאר דיך צו נישט. און זעהן פאר דיך צו אין דיין סיטשועישאן מאכט עס סענס צו נישט. עגעין, כ'האב גערעדט זייער אין דזשענערל דא. טאמער, און איך האף אז מ'וועט אריינגיין מער אין דיטעילס אויך, און איך וועל אויך דערמאנען אויב איינער וויל מער מ'זאל קוקן אויף דיין פערסענעל סיטשועישאן אדער זעהן וויאזוי איך קען דיך העלפן צו קלאר ווערן אין דיין סיטשועישאן, שיק א טעקסט מעסעדזש מיט די נומבער וואן צו עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו און קענסט דארטן אויך טעקסטן קוועשטענס וואס מ אויף איבערצושמועסן אין די.